Soňky on ýyllykda pikaplaryň bazarynda hemmeleriň eşiden, tanaýan atlary bar. Şolaryň arasynda bolsa has ýokary saýlanýan Toyota Hilux. Bu pikap çydamlylygyň nyşanyna öwrüldi. Eýýäm on ýyllaryň dowamynda özüniň ýokary hili bilen ýollaryň gutarýan ýerinde ýol ýasap, hakyky iş üçin ýaradylan çydamly pikaplaryň biri. Emma bir zatlar ýetmeýän ýaly, ol hem bolsa prestiž hem-de rahatlyk, komfort. Ine, sahna täze oýunçy çykýar, hakyky legenda garşy çakylyk bilen. Soňky ýyllarda düýpgöter Täzelenip ulanyşyga çykan täzeje iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Nissan Navara. Nissan Navara bu täze ulag däl. Ilkinji bilen bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda peýda boldy. Şondan bäri hem ol hemişe Hilux-yň ýanynda, ýöne kölegesinde boldy, kän bir bazarda tanalmaýan. Indi bolsa bu diňe bir iş guraly däl, bu güýçli tehnologik we stil taýdan baý pikap. Hyundai öz döwründe premium segmenti öndürip, birden bazara girmekligi subut etdi, Genesisi döretmeklik bilen. Ine, Nissan-da şol ýaly ädim ädýär, ýöne pikap segmentinde. Hilux bu ynamlylyk we ýokary hil, we subut edilen geçmiş, a Nawara bolsa täze energiýa we geljegiň tehnologiýasy. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda Nawara sy öňkülerden hem has owadan görünýär. Uly radiator reşotkasy, täze LED faralar, giň teker arkalary, bularyň barysy men islendik ýola taýýar diýýän ýaly. Hilux bolsa özüne wepaly, Amaly, berk, biraz konserwatiw. Ýöne Nawara bilen ýanynda duranda, ol ähli adam kostýum geýip gelen duşuşyga iş eşigini gelen ýaly görünýär. Nawara indi öňki ýaly diňe ýalaňaç utilitar pikap däl, uly sensor ekrany, ýumşak bezegli oturgyjy, premium ses ulgamy bar. Gyzdyrma bilen üpjün edilen oturgyçlar, elektrik sazlamalary we gowy gapdal gollawy, üstesine-de gowulanan ses izolýasiýasy bar. Gowy şumizolýasiýa goýlan. Hatda ýolsuz ýerde-de sürýäkäň sesi gataltman, ýuwaş gürleşip bolýar. Hilux-yň içine seredemizde ýönekeý, amatly, ol dogry aýdýar, men iş üçin döredilen awtolog. Ýöne işläp, ýolda hem rahatlyk isleýänler üçin Navara has ýakyn bolar. Täze Navara iki ýarym litrlik turbo dizel dwigateli hereketlendirijisi bilen üpjün edilen we şol sanda iki ýarym litrlik, benzin turbodwigatel bilen hem üpjün edildik. Kuwwaty bir ýüz togsan at güýjüne çenli we dört ýüz elli nýuton-metr tork. Korobkasy barada aýdanymyzda, alty basgançakly mehanika ýa-da ýedi basgançakly awtomat. Dürli ýol görnüşleri üçin ýörite režimler bilen üpjün edilen we ondan daşary ýokaryk galmak we aşak düşmek üçin kömekçiler hem ornadylan. Hilux bolsa, Iň güýçli wersiýasynda iki ýüz dört at güýji ýa-da iki sekiz litrlik dizel hem-de iki ýedi litrlik benzin motorlary oturdylan we başga ýurtlar üçin dört litrlik benzinli motorlary hem çykýandyr. Ol entägem ekstremal off-road üçin iň öňdebaryjy gowy hasaplanýan pikaplar. Ýöne Navara indi bu görkeziji boýunça ýakynlaşdy we gündelik sürüşde has amatly, rahatly boldy. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda Dünýäde satuwlarda Toyota Hilux iň köp satylýan awtoulaglaryň birine öwrüldi. Ýöne täze Navara satlyga çykandan soň Nissan-yň bu segmentdaky satuwy on bäş göterim ösdi. Käbir ýurtlarda hatda ýigrimi göterime çenli ösdi. Adamlar pikapyň hem berk, hem rahat, hem döwrebap bolup biljekligini gördüler. Şu taýda bir zady belläp geçeliň, Nissan Navara Toyota Hilux-dan ençeme esse arzandyr. Hilux onlarça ýyl synagdan geçen Legenda, Ol entägem söweşe taýýar köne esger ýaly. Ýöne iki müň ýigrimi bäşinji ýylda täze çykaran Nawara bu täze serkerde. Ol diňe öňe alyp gitmeýär, eýsem, ýoluň hem rahat, hem owadan bolmagyny üpjün edýär. Indi size şeýle sorag. Siz güýjüni subut eden geçmişi saýlarsyňyzmy ýa-da has-da köp zady wada edýän geljegiň täze neslini? Dostlar iň esasy zat by bahasy. Bahasy barada aýtmaklygy ýatdan çykarypdyrys, unudypdyrys. Sebäbi şo gün awtology syn etdik, gijada galdyk we aýdyp ýetişmedik. Indi iň esasy zat näme? By awtologyň bahasy. Ine aýdaly Toyota Hilux hemmämiziň gowy görýän, ullanýan praktiçny awtologymyz. Hiluxyň bahasy iň bazowy komplektasiýasy, ýagny iki ýedilik benzinowy dwigatel, awtomat mehaniki korobka iň bazowy komplektasiýasy ýigrimi alty, ýigrimi ýedi müň dollardan başlaýar. Dubaý bahasy. A indi bolsa full, ýaňky görşüňiz ýaly kožuny salon, ekran, monitor, gowja diskaly, hemme komforty bilen bile full komplektasiýa Nissan Navara on sekiz müň dollar. Paket ýagy bilen. Ara tapawudy dokuz müň dollar töwerek. Emma Navaranyň bazowy komplektasiýasyny alsak, ol hassa arzan. Şoň üçin biziň wezipämiz, ýagny maşynlar nähili maşynlar bazarda bar, olar kaştwasy, hili, sypaty nähili, şo barada gürrüň berýäs. A saýlamak, elbetde, siziň bilen. Iki maşyny görkezdik, bahalaryny aýtdyk. Hillerini aýtdyk. Hawa, öz pikirleriňizi elbetde teswirde belläp geçeliň. Dostlar, ýene bir bellemeli zat, biz diňe hakyt özümiz üçin barlap göreliip iki awtoulagyň, iki pikabyň tizligini barlap gördük. Elbetde häzir mawy ekranyňyzda wideo peýda bolar. Ine aýdaly, ikisiniň at güýji bilen deňämizde, elbetde iki ýedilik motor, Toyota Hilux birazrak at güýji beýgiräk. Emma Nissan Navara-da turbokompressorly dwigatel hereketlendiriji barlygy üçin ol birazrak tizligi bahym alýar. We elbetde şu wideoda görşüňiz ýalyk Nissan Navara-nyň rezwosti, razgony, tizlik alşy has-da güýçliräk. Indi bolsa siziň hemmäňizi teswire çagyrýan, kimiň nähilek şahsan öz tejribesinden geçen wakalar bar bolsa pikap awtoulagly bilen baglanyşykly we haýsyňyzyň nägilek pikap awtoulagy halaýan bolsaňyz onda teswirde geliň bu barada gürrüň edeliň. Dostlar şunuň bilen şu günki awto ulag synymyzy geçirip gutarýas. Siziň göwnüňizden ýarandyr diýip umyt edýän. Eger şeýle bolsa onda laýk basyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň ol hem täze awtoulaglary görsünler. Siziň bilen bu men Haýytmyrat we kompaniýa Maşyn Mother ýene-de täze wideolarda görüşýänçäk hoş